I kare ma komiti two wic tye ka ito lamal adada, bulu dwong kunnu tic bene tye dok bene peke ca mukene. Ento lok me two wic kit owinyo gee lutela eni ma Claude omwono abedo ki kero me lok kitgi ni. Amyero kong dok wacit to wateny ka romowa ce dok komiti wa i Busia, district me Busia ka ma komiti dul madit ma kilwongo ni NEMA guloro cum me cukari pi kit ke kit ma gitye ka tic kede. But, lalok, lawo wa loko kany wa ni Sarah lok kom Kinyara Sugar Works ma. latic acel oto kunu i dog tic ma mege. Kun bene i Busia, nema, National Environmental Management Authority, guloro cuma me cukari pien kit tic ma megi gin ma lemon tye lwongo ni waste management tye marac. Ka cuma dong otiyo, dong kiyubo cukari, waste ne eni, yugi madongi dong kicito kionyo dong i ngo? I pii nyo i nam. ma mol cito doki dano me gang households aye gitiyo kwede me amara me lwoko ngo so kombeddi ne ma waco eni health of the people and the environment ka wun dong pe wuromo yubo kit waste management wu myero ki loyo cung mao it's happening a lot pe bedo i industries keken ento wa i kin gangi wa wan pe wangeyo kit ma myero wati kwede ki yugi inongo nongo yugi ki onyo i kin piny i kin drainage system ma nongo tye blocking kin piny ka weng Me acel, celu ma a ki i faktori ma walwongo ni west, wun wungeyo calo faktori calo eni nongo okato ki jami madwong, chemicals tye iye. Ka gin gikwanyo jami celu ma mege-ni gibino gionyo i pii ema. Pii-ni mol an ki in ki jo ma tye ka nenowa-ni gimato pii eni. Pii pe tye pii keken, i pii watye ki rec ma nyuto ni rec ma wacamo ni bene is already poison. Of course.
Onyo ngwil cam mo ma wan pe watamo ni ber twatwal ka en ocamo wan dok bene wabino wacamo donyo i komwa diki pe wangeyo kit ma yot komwa bedo kwede. Me aryo jami mogo tye ma gibedo i dog kulu mapatpat ma gikwo i pii bene. ma kinenogi calo gin ma kelo limo piny i caro ma mego tye ki gin ma kilwongo ni uh, kulu walu mm. That's the only place you can find crested crane ma bene pe inongo acel leken madwong mm. dong ka koni in itye ka kelo pii bene tye ka bino ma tye ka bino ki kemikol owale omaro pii nio gin ma weng guto rec tye ka matne gwok wene rec diki pe mui dawa a ah, pii ma mego ni po anongo iye rec Kinongo rec ki ning ma wun wutye ka yubo jami i faktori marac tye ka a ki kemikol, wuonyo kemikol i pii, neko recce weng. But eni you would think ni eni we should be ngo, lemo walwongo ni ngo, common sense. Need ngat acel acel i wunge tutwalle dong ka dong dul ma is a whole organization ma tye yubo industry me cukari myero onge ni ka oonyo waste management wu pii balo jami macalo myero itam ni eni would be common sense adada eni. An awaci ceng jwii ma bene anwoyo iromo bed ti ryek ento nongo pi niang onyo iromo bed ti niang ento nongo pi ryek those are two things abedo amwonyo vidio mo ma ti ka bino ngatu mono wacci ki pwonyo wa the source of the nile wakwano S1 wa S3 ento source of the nile komedo ka ipenyo ni okonyi ki ngo You can't even know. Daktari wa gitye ka kwan, gikwano matek ento gin ma gingeyo ocito ka miyo prescription kit omyero ki pok kwede panadol, aspirin ki ngo gi ni. Ento mapat ki poko panadol ki poko aspirin gi ni, ngo ma giromo timo ne mapat ki eno ni. Ento ngato mo i muni an bene akwano ba. Kwan ki ngec weng pat. Dong gin ma wan romo timone me loko tam pa dano nyo loko wi dano en aye ma pire tek. Ngat ma pe romo niang ni en icamo rec, omyero igwok rec, en imato pii, omyero igwok pii, cito onyo waste pii calo en pe tiyo kwede. Pyem tamo ni, aonyo tung bot joni ba, bota tye ma ngo? Tye maber. Itye ka nyware keni.
Lok ma winyo ne pe ber kume Renema oloro cuma me cukari o i district me Busia ni tye ka balo pii ma dano maro kunu pii ma dano tiyo kwede i gangi